Mído agbe ŋdi na míaƒe nukpɔlawo kple míaƒe nyaselawo le Touch FM kple Touch TV yaʋalawo dzi. Míawoe nye Health Team tɔwo kple Health and Mental Wellbeing Show tɔwo. Ale be míawoe kɔ na nufiafiawo vɛ nana mi tso míaƒe susumenyawo kple míaƒe eh, lãmesenyawo gbadzatɔ kɔ ŋu. Ale be egbea la, míagakɔ nutanya tɔxɛ aɖe agakɔ afia nu mi ŋutia. Afi mia yi dzi la, míagakpɔ mɔnukpɔkpɔ ya aɖe gbeƒã be ne sponsorship le asiwò ne kɔ dzi be yeakɔ asɔpɔt show ya la, mi ɖeko nàte ɖe mía ŋu. Ne enye kɔmpani owner alo stɔtɔ alo agbledela alo nudzrala, nu sia nu yi ke wɔm nèle ne èdi be dua dza nese woƒe ŋkɔ koa, mi ɖeko te ɖe mía ŋu le Míaƒe dɔwɔƒea, míte ɖe God Day alo Advance Ghana ŋu alo Antario nye ŋutɔ le kaƒomɔ dzesiya dzi, 054-8703-100, 054-8703-100. Ale be míaƒe tanya yi ke míakɔ fia nu mi gbã Enye, le yevugbe me la, míagblɔ be, Esẽ vie gake meka ɖe edzi be míaƒe ame kpekpee le mía dome la aɖe eme na mí. Memie ɖe kplɔe so be ame sia ame nase me. Míeyɔnɛ be body dysmorphic disorder. Somatic, somatoform. Sorry, sorry, somatoform disorder, somatoform disorder, nye nu da vie, mitsɔe kem. Ale be somatoform disorder ya Mister Jones yi ke nye míaƒe ame kpekpea aɖe eme na mí kplɔe so be míase me nyuie. Mister Jones, woe zɔ. Yo, akpe, Ɛ̃, mado gbe na wò ŋutɔ kple míaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo fi ɖesiaɖe ke wole. Nenye be wòɖo ŋkeke woale la, akpe mí kɔ dana na Mawu be wògalé mí ɖe agbe be míagava ƒo ƒu agava agasrɔ̃ nua la ta. Míeda akpe na Mawu ye míaƒe nyaselawo katã hã meda akpe ɖe woaƒe agbewo ta. Mia. Akpe.
Meda akpe ɖe ame sia ame ƒe agbe ta. Ɛ̃, ke Mister Jones Tagbɔ, Enye míaƒe amekpekpee le mía dome. Abe ale míenyae na, zi geɖe la, ye kɔna nufiafia, ye kɔ vɛna na mí ale be maganɛ mɔnukpɔkpɔ be wòaɖe somatoform disorder-a gblɔm mele ɖe Yevugbe mea, na aɖe eme nyuie kple zu be ame sia ame nase nya ya gɔme. Ok, akpe. Mía tanye míaƒo ŋkɔ tso eŋuti kpɔ va yie, gake agahiã be míaga aƒo ŋkɔ tso eŋuti elabe Still la gale mía domi yi ke amewo womo nya wonya be nenemia hã li yi ke nye dɔ yi ke eɖena fu. Ke somatoform disorder yi hã nye susumedɔwo ƒe ɖeka aɖe yi ke le anyi ke ɖena fu. Gake nu yi ke le edzi nye be ele ale gbegbe be e nenye be mekpɔe nyuie ɔ mekpɔ ga de dzesi be susumedɔ wonye dzɔdzɔm elabe nu ya katã mawɔ ma enye ŋuti le ame ƒe dɔ aɖe alo e medical condition aɖe yi ke efu ɖem ne ame. Ta zi geɖea Ɛɛ, ama, nuyiwo dzesi de ke va na ama ŋuti katã agle abe ɛɛ medical condition alo edɔ ɖe le ke le eŋuti la me ke me susu medɔ o. Nenemae ne eŋu akpɔ ge nye ma. Meva va ga be ame aɖe nano nuƒo ano nuƒo na eɖokui alo ano nazabɔ alo naneke nenema o. Gake ega nɔ nane feel be bɔdia ƒe akpa ɖe alo nane dɔ ɖe le le aɖe le ye me. Eke fu ɖem na ye. Gake nyateƒetɔ tɔ nye be, ne nye be nèwɔ dodokpɔ ɖe sia ɖe, wò bɔl la, wò scan wò, ŋkankanka wò nu ɖe sia ɖe ke wɔwɔ, nya ka Mawu ma bi, ebi ɖe Sara ke me la nyi be, dɔléle ma le amea me. Ta ata nye be, kɔ, kɔ mɔ ma si katã nye be taɖo. Amea nɔ taɖo complain gbe sia gbe be, ye ta, ye ƒe tae ɖo, ye ƒe tae ɖo. Gake nyateƒetɔ ma.

Ke ne be kpe ƒe kpe ƒe yewovem ma, nyateƒetɔ, efli be kpe ƒe kpe ƒe wo yevem. Gake medically la, naneke meli nenema o. Ke ne be dodokpɔ katã wɔ me ɖe be o, yewo kpe ƒewo li e tɔtrɔ aɖeke meva ƒe ma ƒe dzi o. Gake wòwɔ ne susu be nenem ni yewo e eva. Ye ta zi geɖe la nenye be wole akpɔe be medically unexplained conditions. Elabe minya ŋkee nyi ahe kɔkɔkɔ vɛ o. Gake nu yi ke le edzi nye be, underlying factor nye be, enye susumedɔ. Ta susuae nana wò, wò feeling be dɔléle mɔ le anyi eyi ke efu ɖem nɛ. Ta somatic, soma, eh, somatic eh, dis, eh, disorder yi o, yewo kpɔe me koe nye be susumedɔ yi ke nana be amea a feel be dɔléle bubu aɖe le ye me eyi ke eh, efu ɖem ne eh, ya ma. Nike mete eh, ale kɔdze bo wɔ no yɔ gbe le ɖoɖo ŋu mete nenema o. Mala bene pao nenema. Si ke ɖe dzitsichi aɖo nano wɔ na la be dzitsi ma lo vɔ vɔ ɖe le me be dɔlele aɖe le anyi. Tangi kele tse mena ko ba me ano tsatsam kɔdzi ene tso kɔdzi xe ya wɔ eɖe xe yi ele xe la be efe be tsi ko ko tsɔtsɔm ne ele kɔdzi ke yi ma wo mo dɔ wɔm o. Gake nyateƒetɔ tsi ke mo no mo le ŋutɔ ke me hiã hafi o la be Edɔ ma ke gblɔm wolea, enua mele nya ke susue nanam wònya nya o. Wogblɔ nɛ be edɔ mɔ le anyi ahan until ne treat him medi eh mental health wise ne ko ne mie eh treat him le miaƒe susu me ƒe eh dedinɔnɔ ŋuti ne miekpɔ wo gbɔ afima godzia nuwo katã gblɔm wolea adzo. Gake labe ne be me me labe mekpɔ ga de zi be nuya ta ye susu me do ta eyi ge ɖe kɔdzi nɔ kɔdzi tsã ma nɔ tsikewo wɔm be ma tsi kpli tɔtɔ katã wɔm gake problem ya ke feel mo la problem ma loko galé anyi. Nanewo nenema hã ate ŋu gblẽna ge ɖe tɔ gblẽna tetɔ geɖe yiwo suku magblẽ magale be yeaɖe suku la be Imagine Express la nyɔnuviwo wobe yiƒe aŋɔ me vɔ gbesiagbea ɖo nɛ be wòsi be ɖo ɖo mane dodokpɔ ŋlɔ ge ke nakpɔ be e eka pain sia alo vevesese ya ke dze gɔme nɛ elabe ɖo mane ne ge ɖe ŋu keke nakpɔ be vɔvɔ ma attach ne dodokpɔ nenye be wòse dodokpɔ nenema ana hena vɔvɔ ɖe ge ne lãme nɛ ko ke e tutɔ process ye be ye dze dɔ alo nane wɔwɔ li ke wodze be wɔwɔ ye ke kpɔ eɖokui be nua esã wu alo kɔe wu ye kɔ ke susua gblɔ nɛ be edze dɔ ke dze vevesese teƒe teƒe aɖewo. Ame ɖewo ŋutɔ kura wote ŋu collapse alo ku na ƒenyi. Nenye be edɔ ya va ƒe amea la wote hav na wote collapse na na abe ke nane ye dzɔ alo wo hehe hehe aɖewo va nɔ hehem abe ke na abe ke anyi dze dɔe le amea ŋuti gake nenye be nɔ scan ɖe sia ɖe nakpɔ be Naneke mefia be anyi dze dɔ le amea ŋuti o, gake susuɔ gbɔgblɔ nɛ be mele anyi nenema eyi ke efu ɖem. Ɛhɛ̃, etena be blanuikpetɔtɔwoe evana alo eɖo selective mutism, nàkpɔ be eya amea koe anɔ anyi magadi o, agaƒo nu o. Nenye ne nya biamee kea, meŋkɔe gade wò ŋkɔ ne wokpɔm abe ke ɖe menya se mɔ be nya se ƒiaƒia gake aleke wòaƒo nu aɖo nya ŋuti na wòa, mate ŋu mawɔ o ta enuwo le ɖe ake de basic nue nye be míake filim amea le nyateƒetɔ me mele mele eteƒe o meli nenema o gake susɔ wɔwɔm nɛ abe ke edɔléle ya ɖo le anyi ene gake naneke meli nenema o gake susɔe wɔwɔ nye be nuwo le anyi ke eɖena fu eŋutsu ƒe ŋutsu ŋutsu kple nyɔnuviwo katã eɖena fu le zi geɖe gake nu yi kpɔ go gã mea zi geɖea e ete ɖena fu ne nyɔnu nyɔnuwo alo nyɔnuviwo koŋ. awu ŋutsuwo despite be akpa evea katã te ɖena fu. Gake ne míkpɔ le Yehowa gɔmedzedze ƒoa, zi geɖea edzena gɔme tso ɖevi like kɔ yi ɖe tɔxɛwo ʋi yi mo me. Kpɔa goduie edɔ ya zi geɖea míekpɔnɛ le. Gake ame tsitsiwo hã wɔna wo. Ne eva ɖo tsitsi ɖo teƒe aɖewo hã gake gɔmedzedzea dzena gɔme tso ɖevi kɔkɔ ge ɖe adolescence me. Fifia míaƒe me wotreat ye alo wogbɔ tso egaƒoƒo mɔwo me o. Akɔ gagre tsitsi me kɔe va trɔ zu dɔléle bubue ke. Ano ƒo ɖe, ano ga gblẽm, ano kɔdzi yim kɔdzi gbesiagbe gbe, awɔ labiwo katã le xexea me. Gake ta, ɖemahe aɖe End of the Result Day agblɔ ge be gbɔgbɔwo ƒe nuwɔna wònye, elabe ewɔzea tsikewo katã ŋu kekeke tsike aɖeke medɔ wɔm nɛ o.
Mese be efia be dɔlélewo li zã gbɔ be mímete kpɔna nu yiwo katã dena dzesi be dɔlélewo gɔ̃ hã wonye o. Elabe ame aɖewo li yi mi kpɔna ɣesiaɣi ko wobe ƒe afi, ɣesiaɣi ko wobe ƒe afi. Ɖɔkta awɔ kakakakaka wo be naneke meli o gake be eya ya nanee wɔm. Wowɔ ɖesiaɖe ebe eya nanee wɔm kokoko. Ewɔ be nyi abɔ minɔ kpɔm gake ɖe mi menya be eɖewo nye na kuxi yi ke hiã ne kpekpeɖeŋu o. Akpe ɖe nufiafia ya ta. Ke nukawoe, eyɔ ɖewo va yi gake madi be gbadzatɔe nukawo mia kɔ akpɔ de dzesi le ama ŋu be ama dɔlele ya yi ke míyɔm be somatoform disorder, efu ɖem na ame. Eyi ta Yevu yɔnɛ be nane be consistency alo gbesiagbe nu. Ta na ame ya ne complain ya ko kɔkɔ vɛ kɔdzia, enye complain ɖeka toŋtoŋ eto me gbi ko. Ta eyi ɖesia ne te nakpɔe kɔdzi ko nanya be enya yi wokɔkɔ gbɔna enye ya. Ta ame aɖewo kra wova label na wo be o ekpɔ ɖe dɔ ale na kɔ label na be o. Ta ne mesiame nya kpɔe va kɔdzi ko anya be dɔ nyee complain ekɔkɔ gbɔnae. Ne ekpɔ yewo history me le, ne ekpɔ yewo folder me alo yewo system mea, nakpɔ be complain ɖeka ya tɔŋgbi ko le anyi gbe sia gbe gbea me ya kɔkɔm vɛ. E ne eɖe kɔwo katã ɖo manyi ne eva ho ya ma le, ya ma de kɔwo katã le ho doɔ mea, ne eɖe wo katã ƒe history mea, maybe ne eta ɖo wo kɔkɔ yia, eta ɖo ma le wo katã ƒe folder me ƒioo. Except that kind of thing ele persistent and especially ne enye be e aŋɔ me just abdominal pain yi ke nyɔnuwo ƒe akpa dzi. Aŋɔ me ye ɖum alo eƒe kpeƒekpe ƒo is the same complaining ya through out gbe sia gbe gbe ne eva mega kpɔna nu yeye aɖeke gbe o ɖo ma egbea dɔ mee nye ɖum ao dze kpe ƒo nye vem nye ta nye ɖum nye aŋɔ me ye ɖum alo eh, nye dzi me alo figo dzi like those kind of complain more persistently ya koe ta nenye be ɖuɔ dzɔ nenema ye ɖɔktawo no kpɔ be wo ŋe sia ɖe yi ke wodze be woawɔ Wowɔ CT scan wo, wo ka EEG wo keŋ ɖe be woagblɔ wo. MRI nu ɖe sia ɖe kɔ wɔa nu ɖe sia ɖe fia be amea ele ok gake complain ma gbe sia gbe la nyea ema dze be susu nayi míaƒe ŋku nayi ɖe egbɔ be hum ate ŋu anye be susu me do edzi be yeaɖe fu na ame ya ta ŋku nayi ɖe eŋuti kaba. Ne wowɔ nenema hã nakpɔ be they have this poor concentration ale ke wodze be woƒe susu nalé nu kpli tɔtɔ na afocus ɖe nane yi ke wɔm wole ŋutia nakpɔ be wote ŋu gafocus na nenema o ta woƒe attention dripna kabakabakaba esi gake woƒe attention katã le woƒe worry koŋ le woƒe woƒe health dzi alo woƒe lãmenya lãmesẽ nyawo dzia wofia wo woƒe worry elabe wofeel be dɔléle li gake yime eta kpɔ ne dɔléle o ta gbesiagbe gbe la eɖokui etame bu ŋkɔ tso eɖokui ŋuti alo yewo dɔlélewo ƒe ya ŋuti ahan ta nakpɔ be gbesiagbe gbea. Ya ma ele worried, atso kada like atsi dzodzodzo. Atsi dzodzodzo mm. abe emenye keke godzi yi ge ga lo. Abe etsa teƒe ɖe sia ɖe teƒe ke me yi ma ma bo ɖe agbɔn be ya yi kran po yi ge. Ate nye be Kristo tɔ nye xɔse xɔse le dzi paa gake afi na kpɔ atra mɔ ayi ɖe teƒe yi ke ma dzi be wɔ yi o elabe e e dze dze be ka tutu dzi. Ehaya haya dzi. Ehaya haya dzi elabe Ede kɔ dzo ede prayer camp wo katã yike nàte ŋu agblɔ powerful ones ɖesiaɖe yike na ede fimi wo katã ƒia ke dɔlélea nenema ko gale anyi enye ma aha ee eɖewo nye be nakpɔ be woƒe sensation aƒe lamesese like seselelame kple tɔtɔ yiwa nakpɔ megava nɔ na teƒe ale ko dze be wòanɔ o aha ale ko dze be wòanɔ megava nɔna nana nye nenema o hafi megblɔ be eɖewo ame aɖewo te gena ɖe ɖime te nakpɔ be ɖevia ɖo la anyi ko de be ele tete ko ge ɖe dzi me. Edze be woaɖo asi kɔkɔe ɖe kɔdzi, edze be woaɖo asi kɔkɔe ɖe kɔdzi. Evɔ nenye be nèkpɔe naneke me, problem aɖeke mele ya mea ŋuti o, dodokpɔ ɖe sia ɖe gake le gake sẽ ko nàkpɔ be ege ɖe dzi me. Alo enye be e noise vi aɖe va ko vɔ e ko e ka dzitsitsi aɖe ko age ɖe ya mea me ko vɔ ke adze hehe gɔme, adze anyi aɖu dze hehe. Ne hehe ma ɖewo mayi ke va treat be ɖewo mabu be anyi dze dɔ wònye fu ɖem nɛ. Emɔ katã treat gake still. si ŋuti mɔ naganɔ eta ɖom ɖa. Nenye be mege ɖe eme aku ŋu menye kpɔ be susumedɔ bubu ɖewo nye dzi be yeaɖe fu nam o. Egao anɔ enu bubu tritim eyi ke me menye nu mee ŋlɔ kɔ si mee nye eme o. Hã midze míase midze mía míaƒe nyalawo alo míaƒe nyaselawo akpli ŋkpɔlawo se egɔme be, nya gblɔm mílea amea ke Problem le problem ya me. Ye ŋutɔ fi nu be nua ke gblɔm ye lea, ele anyi. Efeel sese le ame ma, ele anyi be dɔléle ya le anyi. Yeƒe aŋɔ me ye ɖum, yeƒe ta ye ɖum, yeƒe kpe ƒe kpeƒe ye wovem alo yeƒe ŋku alo teƒe aɖe eye wovem. Zi geɖea woyɔna dɔléle aɖe kokoko be ye nye nu yi ke fu ɖem nɛ. Gake mí gbɔgblɔm be amea ŋuwo feeling loo gake lé dodokpɔ ɖe sia ɖe yi ke nàwɔ. Le nyateƒetɔ mea, nuwo mele anyi o, gake susɔe nanam wòfia nam be nuwo le eteƒe eye ko nye dɔléle le anyi. Ta nenye be ɖewohĩ ne míaƒe ŋkɔ sẽ mí ɖewohĩ a nane le anyi consistently etsa ŋu kekeakea, ate na mía a do wokpɔ as míana assessment. Ɖewohĩ ate nye be. susu ƒe kuxi ƒe fuɖeɖeami aɖewoe ma nenema he ŋkɔkɔ vɛ nu. Mi mi gbɔgblɔ be e ele susumedɔ alo taflatse e megale ɖokuiwo me o. Mene nye ma gblɔ mi lo. Ɖomahi ate nye be pressure aɖe alo e stress aɖe ma fu ɖem eke ne ŋwo he kɔkɔm vɛ. Ta a nyo be na te ɖe kɔdzi dɔwɔla especially mental health workers ne woate akpe ɖe ŋtsiwo ne na dogo ɖa le. nenenuiwo me. Ye hã wogblɔ be nyɔnuwo especially nyɔnuviwo school going age wo sigeɖea most complain na le woƒe abdominal pain alo woƒe aŋɔ me va nɔ wo ɖum anɔ wo vem ma ye nye sigeɖea complain yi ke wo complain na. Ye ŋutsuviwoa nye zi eta eta etaɖu ye nye woƒe kuxi koŋ hã gake ŋua ɖewo nenye be me kpɔ nyuie hã ɖe mahe ate nye be Stress alo cukaɖa ƒe symptom aɖee ma hã ne numa xe ŋkɔ kɔkɔm vɛ. Ta nuye katã hiã ne very good assessment alo dze be mia aku ŋɔ me nyuie afi ava tsɔ fia be ok nene nyuie. Ta mi me me tsotso ge ko agblɔ be o susu me doa fu ɖem na ame. Edze be nawo ŋkume kuku ano sure be nene nyuie fu ɖem na ame afi ahaa.
Ewɔ be mental health assessment alo susua ƒe dodokpɔ ehiã na mi katã sure. le zi ko geɖe me elabena ne kpo ekpɔ yiwo va yi kple dzinu yiwo va yi me nufiafia ke nekɔ nɔ mi afia mi akpɔe de dzesi be eŋua ɖewo loko mi tsɔ nɛ be eŋutsɛ konye gakea eɖo anye kuxɛvi aɖe dzi be ava susu eŋu gake le go geɖe me mi mekpɔ nɛ dena dzesi kabao yike enana be ame geɖewo va nɔna anyi ʋuu eŋua va dzina be ya gble hafi mí enɔna du dzi. Mm, Eta míaƒe. Eŋua nenem wòle le nye ma abe eŋua tse be awo ya ke eŋua wɔ ma wotɔ ma me nyanya gbe. Menya go. Ni ke nsu me dɔ le ka ŋtsi nye ma lo. Si geɖe ame ya ke ye ŋutɔ ŋua wɔ ma me feel ge be ke ame yiwo ke le godo kpɔm tso adzɔge akpɔ be ŋ ame ya le nye dze sia mega le nenema o. Tɔtrɔ vava ma. Tɔtrɔ vava ma. Mago dzi mía katã ƒe ŋku na ɖe ŋtsi. Ŋke nye fia amea fia mega dzi be yeagate ɖe amewo domi o. Ŋutia megadi be enu ɖe sia nu ye wokɔe dzɔna dzi na megadzi dzɔm nɛ o. Edze ŋgbe be eƒe attention nayi ɖe afi ma godzi. Ne ɖe viwò megadi be yeagayi ɖe suku o, ne be ne yi sukua edze avifafa na be nukee dzɔ o hafi medzi be yeagawɔ nui o. Edze be nànɔ concern ne nene mɔ me. Ɖe mahĩ ate ŋu anye be nane dzi yim le sɔsrɔ̃ me yi ke efu ɖem ne eya amea. akpe.
Ne fifi lae nèsi wò radio alo wò TV la, míle enu srɔ̃m tso somatoform disorder eye Mister Jones tagbɔe le nufiafiaa kɔm vɛ na mí. Eya ta mègatsi wò radio alo TV o. No ka dzi kpli mí kple sube nufiafiaa la ŋu hã nàkɔ ɖe le eme. Ke Mister Jones ŋkee hena dɔléle ya vɛ. Nyateƒetɔ gblɔ na míete ŋu ɖeka fia yɔ ge. agblɔ be nyi ya ye tsia dɔ ya kɔkɔ vio. Hmm. Ela be ɔma already aba ama be ƒe eƒe ta ya ɖum hake fi ke ta ɖoa tsotso ma mie kpɔ mo. Ta fi ke go dzi menya be malaria fu ɖem ni, mi be typhoid fu ɖem ni, menya be ɖo ma hin ni ma lɔ kpɔ ŋdɔ dɔ mo. Hake nyi kata wo le teƒe. Ta aka bi mi no gblɔm gbadza tɔ ne be susu me dɔ zi geɖe traces aɖewo nɔ na nyi akpɔ be link ale teƒe aɖe kokokokoko. Hmm. Eɖo ate anye be amea ŋutɔ, eɖo hã anye be menye amea ŋutɔe o. Ate anye be ele ƒome me na amea, yi ke nye be genetics mía gblɔna. Ele ƒome me na amea. Ta dɔ dɔ yiwo hafi nàkpɔ wodzea ame kɔ akpli eyi ke wòva ɖo ɖoƒe aɖewo kɔ eva dze enugbegblẽ le amea ŋuti. Hafi míawo nufiafia aɖewo va yi dome aɖe le evidzidzi kple yewo emegbenyawo ŋuti. Ɖemahe afɔku aɖewo dom ɖa alo eke. efu nɔ ka efu nɔ nanu aha tu no ɖe efu dzi kple nuwo katã ke mi mi fi afia lo ma nɔ dum le ɖoɖo ŋu kple tɔtɔ o accident a ɖo kple tɔtɔ yi ke a a a pɛ susɔ ɖo ma ya ma va do go ɖe afɔku aɖe ŋuti yi ke na be susɔ eʋuʋu vie yi ke na be tɔtɔ aɖe ge ɖe eme. Nuwo katã ate ŋu ana be nenemiwo ado mo ɖa. Gake egblɔ ale be, ate ŋu nye be ƒome me ƒe nu gake ƒometɔ o. Menye ame sia ame yi ke le ƒomea me koe dze be wòalé edɔ ma o. Gake ɖewomahĩ xexea me ƒe tukaɖa aɖewo yi ke va do mo ɖa ana be so far as ènɔ ŋua me ta ke yi ke va hĩ kɔ kɔ do go kaba eyi ke ava dze fuɖenaname. Hafi ame aɖewo hã nye is a learned be, learned behaviour, enye gbe, gbe, gbenɔnɔ aɖewo yi ke wosrɔ̃. Ekɔkɔ na be nyuiwo. Ɖewomahi ne míagblɔea, ɖewomahi taflatsetɔ ate nye be ɖe ɖeviwo gome kuvi aɖe, kuvia, kuvia ɖewomahi medi be yeayi ɖe suku o ta any time wò suku alo dɔ ɖe wɔwɔ ɖo mo ɖa kɔ ke ebe yedze dɔ, ke ebe yedze dɔ ta because consistently wònana nyuiawo me, wònana nyuiawo ŋkɔ, susua ŋutɔ gbɔna pro eɖokui program ge. Nenye be dɔ ɖe do mo ɖa ko. Ke dze dɔ. Ke dze dɔ. Aha, ne dɔ me dɔ because eɖokui force ge be adze dɔ. Hmm. Eɖokui force ge be adze dɔ. Ta dze gɔme tso ɖevi me. O va nye ŋke mi. Ke yi tsitsi me kle ne va o le dɔ ɖe ƒe yi ke o kpɔ be hm edɔ ɖe ya do mo ɖa yi ke dɔ ya edze time te ge kɔ na kɔ vɔ ke ta dze ɖe etia eta dze eɖuɖu gɔme. Ke e feel be eta ɖu yi ke ye ŋtsia kɔɛ. kpekpeɖeŋu aɖeke mele anyi o. Gake enye naneke ke wòsrɔ̃ ɖe eɖokui si. Ekɔkɔ ena be fia wòva dze efuɖeɖe ne ame ya. Alo ame aɖewo, that kind of pain sensation, le be woƒe ŋuti lala gake woƒe ŋuti lala wò sena veve kabakabakaba ta. Nenye be nane yi ke ate na be vevesese nava kɔ or even though be enuwo mekɔ dzɔ kura gakea already susua nana be nu ya ke woƒe ne le e pain a ɖe kɔ gavɛ nɛ o ke susua dze interpretation ye wowɔwɔ ke etsɔe be dɔlele ye le anyi. Eyi ke efu ɖem. Ta ate ŋu nye nu ke ame aɖe nasrɔ̃ wòva nye numami nɛ. Okay. Alo be kuxi aɖewo edo mo ɖa. Ate ŋu nye be ɖewomahi medical issue aɖe, condition aɖe le anyi alo abe amea edze dɔ aɖe kpɔ va yi ye dɔ me despite be e recover alo ehaya gake susua wɔwɔ nɛ be ɖewomahi mehaya o. Ate nye be ɖewomahi ekpɔ afɔku aɖe yi ke ɖewoma ya yeafɔ aleke wòdze be wòazɔ o. Me, megakpe te ŋu ava tɔtɔ ɖe afɔ dzi yi ke ɖewomahi nu madzo gake susua wɔ nɛ be yemate ŋu azɔ ale yi ke wòdze be yeazɔ o. Ta neneŋuwo hã le anyi ke edena fu. Ta ate ŋu anye be, eh, medical condition aɖe eli atsɔ there's a presence of something gakea, Erecover kɔkɔ tso eme.
Gake susua feel be amerecover vɔ ta ke nene ŋmo anɔ anyi anɔ efu ɖem ne ya ma. Ok.
Akpɛ. Ke edɔ ya le ne gblɔ ma elabe mi ma nya nyi ke edɔ hem vɛ o. Ekpui mi enu ɖeka hã at times le eh this kind of low level education and then economic issues eganya. Kpɔ be ne eganya dɔ. Agama nɔ anyi. Ne ge la gbama nɔ wɔ ɖe tsa le. Ba edɔ ɖe na yɔ kple dze ge by force.
Ta zi geɖe hã ate nye be nene xexeame ƒe cukaɖa yiwo egama nɔ anyi ƒe nanewo kɔ nakpɔ be ava nɔ teteɖe ama dzi. eh, ke feel be ke body already kɔ be blanyi dɔ ke depression gblɔ na en exe na geɖe kɔkɔ vɛ na mo me ta ne be ne tame bum fuu nana ma susu ana be sam system ate shut down ale ko je be body na wo dɔ tame fun bubu mo wɔ nana be system ava na agbɔdɔ ma gate awu ale ke wa function o ta even ana be wo immune system wo ke wa kpɔ xɔ wo ke le body ma ke ale ko je be wa awo dɔ mo ke va dɔ nana ma ta fe na kpɔ ko e kata alo e e kata ɣi me ke kata mi ne nu a no efu ɖem no zi geɖe zi geɖe hã na kpɔ be nana nyuiwo te e hena e nyuiwo vɛ. Ok ke abe ale mi gblɔ be dɔa mi me nye nyi hem vɛ o e ama lo ko a tso ko eŋua na va ɖe e ke wo wa ta dea? Ema me gblɔ be ne be mi wo ŋku me wo wɔ ŋkume kuku mɛ. That's mental health assessment alo mental state examination wo wɔnɛ ne nyuie wo ku me kpɔ be o ŋti go dzi tso me ŋua la definitely wa nya kpɔ fi ke ŋua tsotso kɔ atsi ke kpekpe la ŋui ŋui ke wa ta kɔkɔ aza ŋui o a te ne nye be ame mi gblɔ na ɖo nye ŋui ke ama ɖe srɔ yi ke ŋu ɖem nea he mu nene ma Psychological therapy so le anyi ke woate akɔ kpe ɖe ama ŋuti ke psychotherapy le anyi yi ke psychologist alo counsellor ɖo woate akpe ɖe ama ŋuti aƒo nu afia nu ama kple tɔtɔ a a make sure be yewo change gbenɔnɔ ɖewo na ama woakpe ɖe ama ŋuti. Ta ne be nene nuwo eyi dzi nenema ahan ele akpɔ be ama ate ado go ɖa le kuxia me alo woana woase gɔme be ne nene nu ya wɔm ma Susɔe na wòfli nɛ nenema, gake me, nyateƒetɔ ma dɔléle aɖeke mele anyi o. Ta tso nuƒoƒo me, nuxlɔ̃, nuxlɔ̃amee kple tɔtɔɣiwoa, ate na be amea nado go ɖa le eme. Ye nenye be ɖewomahi míegblɔ be kɔsa ɖewo hã te nye be, e, dɔlélea susu, e, susumedɔ bubu aɖe le anyi hafi nenem ni ahem vɛ. Ta be míawɔ sesẽ be ne míekpɔ be susumedɔ bubu mae le anyi keŋ be ahem vɛa, ke tsike yiwo ke woazã akɔkɔ atreat nenem ni mɔwoa, ke woaku tsikewo akɔkɔ kpe ɖe, e, amea ŋuti. Aha ta okay. nenemi wòle nye gake makɔ kpe ɖe ŋuti kaba there are some complications aɖewo yi ke nenye be ame amewo treatment kaba o wòte mm. dona eh, mo na ame eh, the increased risk of suicide alo ame anadzi bi aɖo eƒe agbe ɖa ele high because ama feel be xexea me ma dɔléle kuku ɖem ne ye ta xexea me va tsi egblẽ gaƒo keke ta ale yi ke wòanɔ xexea me me agava eva tsi ta ame ke ɖe nɔ ƒe agbe ɖa ɖo mahi nene mio ele anyi ke e edo na mo ɖa ahan afi woxa ɖu na ga nya wala be gbesa wɔ kɔdzi yim tso kɔdzi ke ya kata gawo lab yo ko wɔwɔ ge kple e scan kple tɔtɔ ko wɔ ga ekata gae hafi na kpɔ ma ƒe ga nya wɔ va no fo ɖe na be gbesa wɔ gba ega dzi mla kɔkɔ va wɔ dodo kpɔ ɖe Hã ta nyiwo teŋ ɖi edena fu ne amewo. Akpe, akpe. Nufiafia ne kɔ vɛ mía da kpe ɖe ta elabe ena mí ga srɔ̃ nu ɖeka ɖe yike ebɔ, e, ewɔ na ame geɖe mí kpɔna gake mí me nya be dɔlele alo susu me dɔlele gɔ̃ hã wo nye o. E, esia ko mía kpɔ ma ɖewo be eƒe afi, eƒe afi. Wo me gbɔgblɔm be, e, amama ŋta dze dɔ o alo ame aɖe ma ŋta gblɔ be eƒe afi ye vem yike wòa va dzi edzi o. Megbɔgblɔ nenema o, gake wobe ne evavam edziedzi ɣesiaɣi ko va se ɖe ƒe aɖewo ye ɖɔktawo woku eme, wowɔ lab, wowɔ nusiaŋu vɔ wokpɔ be nye ya naneke problem ɖeke mele ŋutilãme o alo susuame o alo ŋutilãme o hafi amaga nenema gblɔ ma ke edze be míale ŋku ɖe eŋu be ɖewo mahi anye susumedɔ yike míate ɖe mental health dɔwɔlawo ŋu Le kɔdzi ɖesiaɖe koa, meka ɖe edzi be kpekpeɖeŋu lia, woakɔe na ame sia ame. Míakɔ egbãtɔ ase ɖe afii, ale be kɔsiɖa yi gagbɔna la, míagakɔ nufiafia tɔxɛ aɖe agakɔ vɛ na mi. Hafi míagadzo la, makɔ mɔnukpɔkpɔe agaɖe gbeƒã be, ne kpekpeɖeŋu le asiwò ne be yeakɔ sɔpɔt tso ya kple su be míaga nu nufiafia deto kɔ vɛ na mi ɣesiaɣi, kɔsiɖa ɖesiaɖe la, ee, meku te ɖe mía ŋu le Advance Ghana alo God Day ŋu, alo na yonye ŋutɔ le kaƒomɔ dzesi ya dzi. Zero five four eight seven zero three one zero zero. Mister Jones, ɔva edzi be yeagblɔ nya ɖeka ɖe Eye ko. ko be nye makɔ nya makɔ support wò nya mamlea nègblɔe ke nye be sponsorship alo kpekpeɖeŋu ya dim míle. Eve nye míegblɔe míenɔ blu dom eŋuti gbe sia gbe gbe. Nyateƒetɔ le eme be efifia bill sɔdze miaxe miaƒe billo nye fiafia nye kɔkɔ vɛ ne mi gbe sia gbe ahia be miaxe miaƒe billo miaƒe light kple tɔtɔwo eh, studio kple tɔtɔ dze miate axe fe nenye be miate kpɔ kpekpeɖeŋu aɖeke o nyateƒetɔ nye be eh, miaƒe program a ke eh, adze be woaɖo asi dzi hã ta elabe miedzidzi be program a woaɖo asi dzi o Ta midi be nàtre ɖe mía ŋuti. So yi ke nàte akɔ kpe ɖe mía ŋuti yi ke míakɔ kɔ a support program ma yi ke studio míate axe míaƒe bill kple tɔtɔ koa ne míawɔe. Ta kuku ɖe míle ne edɔa dza kpe su yi ke nàte akɔ kɔ vɛ koa míawo míawo míawɔ míaƒe akpa dzi be míado bublo, míada akpe na wo, mía appreciate wo nyuie. Ta ame sia ame kloe míaƒe ŋkɔse ŋkɔ megabu be ye ye tɔ o, mede o alo mesu gbɔ o. So yi ke nèkɔ vɛ míexɔ ge eh kɔ na mía ne program ma na ayi ŋgɔ. Ta kuku ɖe mí le eme sia me.
Mawu neva mía katã mía ŋu. Akpe. Ŋkekea nedze edzi na ame sia ame.